tũnyitanĩire tũkĩaria ũhoro wa mũcema, na nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ndanyitanĩire na ithuĩ mũcema, nĩ twaigire hĩndĩ ya njohi ĩrĩa ya mũhĩrĩga, ĩrĩa ya rĩikũrũkia, nĩ kũrĩ na atumia mokaga makuĩte mũcema, nyanja ciĩ ng'ong'o wao, no nĩ harĩ na mũcema. Nao nĩ harĩ na athuri maikaraga harĩa makũmbĩ-inĩ metagwo athuri a mũcema, na nĩ tuonaga nginya thĩinĩ wa magongona maingĩ, ta kwa mũhiano ta hĩndĩ ya irua igongona rĩtagwo rĩa mwarano, rĩna athuri maranyuĩra harĩa a kũrirangi. Na kũguo mũcema nĩ kĩndũ kĩũĩkaine mũno thĩinĩ wa Gĩkũyũ, ona gũtuĩka nĩ rĩtwa rĩũĩkaine andũ aingĩ matirĩ mawona, na wona ndagweta ũguo nĩ nguga nĩ kũrĩ andũ metagwo Gacema, na kwoguo nĩ tũgũthiĩ na nĩgetha tũkone. Mũcema ũhuana ũguo, ũcio nĩguo mũcema, ũngĩũrũthĩrĩria nĩ ũkuona nĩ kĩndũ kĩnene, o na njikaire thĩ ũguo nĩwona nĩ ũrahutia kĩreru, kwoguo nawe ũikarĩire harĩa ũikarĩire ũngĩhutia kĩreru nĩ ũkuona ũrĩa ũigana, no nĩ hakĩrĩ na kangĩ kanini, gaka nĩko Gacema. hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu arorio hĩndĩ ĩrĩa kwarĩkia kũrutwo ah, mbũri iria cia njohi ĩrĩa ya gũthugumithĩria mbũri nĩ kũrĩ njohi yũkaga na gĩtete gaka gacema noko gathondekagwo gĩtete gaka gatiĩkĩrĩtwo ngwaro gũkũ ĩno nĩyo ĩtagwo thiũtĩ ngunĩko nĩyo ĩtagwo thiũtĩ na kwoguo nĩ kagĩrĩirwo gũkorwo gathondekeirwo wega ngunĩko thiũtĩ njega gagacoka gagekĩrwo mũkwa na nĩgetha wonaga acurio harĩa gĩtugĩ-inĩ, gĩtete gĩkĩ kana mũcema ũcio ũgũikara nginya hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu ũcio gũkarutwo njohi ya kũhoya mũrĩmi, acoke athiĩ kwa kũrĩa arahika, thutha wa thikũ inyanya cia kĩrĩro-rĩ, acoka kwao nĩguo akanengerwo mũcema ũyũ, gacema gaka na wona anengerwo gacema gaka gatigũthiĩ gagekĩrwo njohi athiaga agagekĩra iria gagatuĩka gĩtete kwoguo rĩu nĩ ndahota kũmuonia mũcema ici nĩ indo imwe cia indo iria njagu mũno thĩinĩ wa gĩkũyũ mũcema ũyũ ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ ndĩraũgĩrĩte oro na roko tondũ gũkũ gĩkũyũ-inĩ ndirĩ handũ ndĩrona hena mũcema na ũngĩkorwo wĩnaguo

Na kwoguo gĩkĩ nĩ kĩndũ njũĩ ti kĩoneki mũno, no Ngai nĩ egũtũteithia nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere tũgĩcokanagĩrĩria indo icio ciothe, nĩcio iria twĩtaga na gĩthũngũ artifacts, na nĩ tũgũcicokanĩrĩria na nĩgetha tũkahotaga kuonia ciana na tũgatiga gũcinina tondũ nĩ njega, o na kĩndũ gĩtagwo gũtera no tũgwĩka. Rĩu reke tũthiĩ na mbere na kĩrĩra, tuge atĩ kiumia gĩthiru nĩ twaririe ũhoro wa mbũri cia mama iria twetire Ũihwa, Nĩ twaririe ũhoro wa mbũri cia ũgendi, na tũkĩaria ũhoro wa nũ wĩtagwo mũgendi, tũkĩaria ũhoro wa ũihwa na tũkiuga nũ wĩtagwo mũihwa, nũ wĩtagwo nyarũme, maũndũ macio mothe nĩ twamaririe. Nĩ twaririe ũhoro wa handũ hakoretwo harĩ na gathĩna ha mama ũrĩa ũngĩamũkĩra na ũrĩa ũtangĩamũkĩra, na kĩrĩa gĩtũmaga kwĩrwo atĩ mama nyamũriũ nĩwe ũkwamũkĩra, na tũkĩaria na tũkĩona atĩ kũngĩkorwo gũtikĩrĩ na nyamũriũ atĩ nĩwe mũkũrũ-rĩ, gũtirĩ na ũgũ, na tũkĩaria ũhoro wa nyotio, hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa ithũmba, na maũndũ macio mothe nĩ twamenjeire kiumia kĩu kĩrathirire, na kwoguo ndikwenda tũcoke na hau thutha mũno, na hangĩkorwo nĩ harĩ kĩũria kĩrĩbatarania kĩũria kĩu nĩ tũrĩgĩũka nĩgetha tũkĩrore. Mũthenya wa ũmũthĩ he maũndũ maigana ũna ingĩenda tũrore, na nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkinyũkia, na njuge mbere ya tũthiĩte mũno, he mũndũ ndĩronire ona niĩ nĩ njingagĩra thĩinĩ wa Facebook, Ndĩrona orĩtie kana ũndũire no kĩrĩra kĩa rũracio. Aca, kwĩna irĩra nyingĩ mũno tondũ nĩwaigua ũrĩa tuoka tũkinyũkithĩtie na nĩtũrĩgĩa na ihinda rĩa kĩrĩra kĩu gĩothe, tũrũthĩrĩrie irĩra icio na kwoguo nĩwega tũrũthĩrĩrie tondũ andũ korwo no mamenye kĩrĩra korwo mũndũ no amenye kĩrĩra ndangĩhũthĩrwo ũru nĩ mũndũ kĩrĩa kĩratũma andũ mahũthĩrwo ũru mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo matiũĩ kĩrĩra ũrathiĩ thingira ũgathiĩ horo kũrĩa kanitha-inĩ na ũgathiĩ kũu kũngĩ ũkambĩrĩria kũheo kĩrĩra tondũ ndũ- k- ũhoro tondũ ndũĩ kĩrĩra korwo nĩ ũĩ kĩrĩra no kahingia gũtirĩ handũ ũngĩthiĩ kũhoya mũndũ kĩrĩra na kuoguo rĩ wona wathiĩ werwo nĩ mũndũ ũũ rĩ ũgakora ndangĩkũhĩngĩca tondũ we nĩ ũĩ. Kwoguo kĩrĩa kĩrabatarania mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩrĩra. Mũndũ ũrĩa ũngĩima rũrĩrĩ kĩrĩra arenda rũrĩrĩ rũtũre ũkombo-inĩ. Na kwoguo kĩrĩra nĩ kĩndũ kĩa bata mũno, nĩ mũri wa itimũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ, mũndũ ataũke maũndũ marĩa mamwĩgiĩ. Ta rekei tũrũthĩrĩrie ũhoro wa indo ciĩtagwo indo cia mũthuri. Thĩinĩ wa indo iria cia maruta nĩ harĩ na indo cia mũthuri. Indo cia mũthuri nĩ indo iria irutagwo thĩinĩ wa ũthoni irongoreirio ithe wa mũirĩtu. Indo cia mũthuri nĩ ngayanie igakorwo nĩ harĩ na mathaga na nĩ harĩ na mahiũ marĩa mekũrutwo. Tũkĩaria ũhoro wa indo ici cia mũthuri-rĩ, ta reke twambĩrĩre kĩndũ gĩtagwo mathaga. mathaga ma mũthuri n- kana thĩinĩ wa indo ici cia mũthuri nĩ harĩ kĩndũ gĩgwĩtwo raũ raũ nĩ harĩ kahiũ ka mĩena ĩrĩ na mwene nyaga tũkinyanĩria nĩ tũrĩgĩa na raũ nĩgetha tuonie andũ raũ nĩ kuga atĩa tondũ kahiũ nĩ ka mwena ũmwe raũ nĩ wa mĩena ĩrĩ Kahiũ kau nĩ kĩrathimo kĩa ũgongoni. Na njuge atĩrĩrĩ, atĩ raũ ĩyo-rĩ, no ĩrathimĩrwo mũndũ tondũ kwao nĩ aruti a magongona. Na kwoguo hĩndĩ ĩrĩa tũkwaragia ũhoro wa ũgo-rĩ, no gũkorwo nyũmba yanyu nĩ aruti a magongona, nĩ andũ marathimĩirwo a kũruta magongona Na kwoguo kĩrĩa we arabatara ta ũrĩa mũturi arabatara kĩriha-rĩ, we arabatara raũ ĩyo. Kwoguo-rĩ, thĩinĩ wa indo cia mũthuri hĩndĩ ĩrĩa raũ ĩkũrutwo-rĩ, ĩkoragwo ĩ ya gũkũhe rũtha rwa kũruta magongona kana rwa gũkaruta magongona ma ciana ciaku. Hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩ kũrĩa niĩ ndutĩte mũtumia-rĩ, ndatwarĩra ithe wa mũtumia ũcio wakwa raũ ĩyo-rĩ, ũguo nĩ kuga nĩ ndagũra nĩ ndagũra rights niĩ nĩ ndagũra kĩhoto gĩa gũgathiĩ na niĩ gũitĩra ciana ciakwa thakame angĩkorwo ndũrutĩte raũ rĩ ũguo nĩ kuga ũkĩruta magongona rĩ we ndũrĩ ũragũra magongona mau kĩũndũire na nĩkĩo mũthuri no mũhaka arute raũ ĩyo na raũ ĩyo rĩ nĩ ĩkoragwo ĩna kĩndũ twĩtaga njora. Njora nĩ karũa gathondeke ga kũharũkia raũ ĩyo. Na ũgongoni ũkoragwo na raũ ĩyo. Ũruithia ũkoragwo na raũ ĩyo tondũ nake mũruithia kĩu nĩkĩo kĩndũ, ũcio nĩguo mwana wake, kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa arathimĩirwo. No nĩ hakĩrĩ tũhiũ twĩ ngũrani. Nĩ kũrĩ rũhiũ rwĩ rũgoci, nĩ kũrĩ raũ, ndauga raũ ĩrũgoci, nĩ kũrĩ raũ nũngĩrĩru, nĩ kũrĩ raũ nguhĩ, na gĩkũyũ kanore, nginya tũhiũ tũu tũmwe nĩ twahangagĩrwo na magego ma nyamũ, ta kwa mũhiano igego rĩa ngĩrĩ, nĩgetha kĩu kahangĩrwo nako kahiũ kau gagatiga gũkorwo ge kahiũ gagakorwo nĩ gĩthitũ kĩa mũthemba icio kĩu nĩ kĩndũ kĩa mbere kĩa mũthuri kĩndũ gĩa kerĩ kĩa mũthuri nĩ rũhiũ rwa njora nĩ kũrĩ rũhiũ na nĩ kũrĩ njora ũguo rũhiũ rwa njora nĩ kuga rũhiũ rũrĩa rũikaraga njora-inĩ Rũhiũ rũu rũikaraga njora-inĩ-rĩ, ũngĩcoka thĩinĩ wa kĩrĩra kĩa irua-rĩ, nĩũkuona atĩ mwanake wona arĩkia kũgĩa na rĩinũka, oima itĩri ainũka gwa aciari ake-rĩ, nĩ ahumbagwo kana nĩ aheagwo rũhiũ rwa njora nĩ ithe, rwĩ ta rũri rwa kũmwĩra aige wanake wake, tondũ nĩacokire akua thiaka na akua mĩguĩ, ĩ thĩinĩ wa thiaka ũcio, ĩtanongorio ya kwĩra mwanake ũcio ndakae kwĩitanga na